na deɛ patro nko ara na waha kaa saa sɛ lie yo wo nua de
obiara pɛ ade pa na ne sɛ wokɔ dwa mmienu ana wohu deɛ ɛba wobu afu edwa biara nipa wɔ ho no na kyɛ sɛ biribi papa wɔ ho tia na wowɛn unity oil unity oil Ɛne nya abotere time to ku wɔ hɔ a wokɔ nkran na wompɛ sɛ wo kaa bɛkɔ akɔsa azonto wɔ bepɔ so deɛ a twɛn ne tɔ bi boɔ no ɛyɛ affordable waka amate I won't move an inch but your car will be smiling and your car will thank you
yo that's it Tank na yɛ ma. Afei na mate mo ase. Mo fa ngo boɔ ɛfo. Mo services ɛyɛ clean. Unity oil is the best in town. The rest. Akyire ido.
For best and affordable oil, contact Unity Oil. Truly God.

abusuafoɔ mema mo nyinaa akɔ aba biem live television so na w'ani gu so a wohwɛ no ɔn sɛ wankasa wohwɛ no wabrabɔ no ɛhyerɛn Light no ahyerɛn wɔ wo wiase. Baabi a wowɔ biara, w'abrabɔ no ɛrehyerɛn saa. Nkunimdie nko ara na ɛdi w'anim. Mepakyɛw, The Flower in My Heart dwumadie discussion na yɛgu so a yɛde rebrɛ wo yi. Dwumadie yi, yɛdi kan ka kyerɛ wo sɛ, yɛpɛ sponsorship. Mommra na mommɛtɔn mo adwatɔndeɛ no wɔ ha. Aha na ɛyɛ the biggest platform a wobɛtɔn w'adeɛ wɔ so a yɛbɛyɛ dɛn? Yɛbɛtu agu so sɛ nkrane. yɛbɛtu agu so no yɛatɔ ama wo na wo nso woanya sika de atua vat ama ɔban no atu mpɔn wate aseɛ meka sɛ obi sɛ yɛ ɔbaa kɔkɔɔ paa deɛ nokorɛ na meka no light television deɛ woba no sɛ wobɛbɔ w'adwatɔdeɛ ho dawuro wɔ ha a ɛtu mpɔn ma wo because biribi a wobɛyɛ bia no light no ɛda so na ɛhyerɛn mepatwɔ namba a wobɛtumi afrɛ si so sɛ wopɛ sɛ woba no abɛsponsor dwumadie a ɛyɛ 0244

na bɛsɔ yɛn ase, bɛsɔ yɛn mu sɛ nkutade, na yɛntumi mfa eh, discussion yi ntoɔ mu mma wo da biara, because yɛmpɛ situation whereby a mobɛka sɛ time mu no sua ɛna moapɔn, ade no yɛ dɛ no soso no, na eh, eh, time no so kɔ ara na ɛrekɔ ntɛm. Enti sɛ wobɛsɔ yɛn ase deɛ a, yɛbɛtumi ama wo time biara a wopɛ. Ɛnnɛ, yɛreba abɛtoa yɛn nkɔmmɔtwetwe no so, na as you, you always know no, mewɔ eh, Akuku Dam a me ne wɔn ba ha na me ne wɔn aba bɛtwetwe nkɔmmɔ. Ɛyɛ Maame Afia kɛse. Wagye n'agua. Me ne no bɛtwetwe nkɔmmɔ. Na Isaac Baa aka Serious na ɛhyɛ ne din baako a ɛhyɛ adaka mu no no na mayi ato dwa aka Serious. Abusuafoɔ mema mo akwaaba. Na mo fie mu te sɛn? Adɛn nti na asɛ nnɛ moayɛ eh, moayɛ fresh fresh saa?

Ba obi a amanfoɔ bɔ no sombɔ kɛse ne saa gɛɛ no deɛ mene deɛ mene ne nka no obeyifo na obeyifo na ɔna sisi ɔno na sisi ade nam kurom ma baabi a bɛfɛ bi yɛ ow. Yɛwɔ saa nipasu no bi wɔ yɛn ho yɛn dada setena mu no saa nipasu no ebi wɔ hɔ. Listen one day one day one day yɛsɛ ga ewiase eh, de yɛ small world sɛ wɔahu no Kumasi a wɔakɔhu no wɔ ɛyi eh, Takoradi wɔahu no Takoradi a wɔakɔhu no wɔ Wɛnkyi. na afei wonam ara na wakɔhyia nipa no nti wiase nti yɛka sɛ bɔne nsuma nti saa situation no wona wayɛ obi bɔne na wonim sɛ wodwane wonim sɛ nipa no kora wawu na one day one day wonam ara na wakɔhyia nipa no a ɛdɛn na abɛyɛ ɔne de woyɛ mbɛhyew papapapapa onyimpa edzi no bɔn na oennyin da, n'asea behyɛ no mpofirim dze. Ah, dabi! Na wei ne dze no mpo ma ɔyɛ asɛm kɛse wɔ mu dɛ, N'enyi nnda dɛ obehyia no. Na maame no so ɔpɛ dɛ ɔhwehwɛ asɛm no mu ara na ohu. Ɔahu dɛ mba mber wɔ so wɔwɔ wɔwɔ abadae. Wɔwɔ abadae. Ehu, otum hwɛ dɛ woyɛ a gay yi tse yi, ɔdze ohu dɛ no, gay yi mpo, ebia na biribi ba ha. Yeah. Ntsi na ɔpɛ dɛ ɔyɛ mfifir ma ebia mpo a na ɔwɔ mbo mpo a, na ɔdze aboa no. Ɔda ase. Yeah. Na dɛm ɔtamfo n- me nyɛnko yɛ mepɛ n'asɛm yi, Oh. me nyɛnko yɛ te lɛ hɔ ma dena hu dɛ n'akoma lɛ toro papa. Ɛho ayi bi a ɛnyi kante bi a ɔde hwɛ gɛ Ɔde hyɛɛ no.
tat ase. Na ɛhɔ no na maame no kura bisa no, na ɔpɛ maame no pɛ sɛ ɔfiifi mu ara hu Yongchin, ne ba no ne papa. Ɛhɔ no na maame no refiifi mu ara na ɛyɛ right sɛ obi a wonim no na wahyia no da ko pɛ. Wopɛ sɛ wofiifi mu ara hu nipa korɔ a wo ne no woeɛ. Enti ɛhɔ no maame no deɛ na ɔyɛ no na asɛm Already sɛn? no, aberewa no, ɔnnim sɛ Lala no, ɔnnim Sofi kurom hɔ. Me eh, me ba na nka de woba kurom ha. Yeah. Na ɛbaa ne sɛn na asɛ wabe, wabɛhu obi a wonim no wɔ ha. Okay. Nti ɛne ɔwɔ right sɛ ɔsɛ ɔhu nipa akorɔ. Mm-hmm. Sɛ ɛmoa bi mpo asɛ na na serious ka no, na nkɔde aboa no. Mm-hmm. Ana nipa yi nso no, n'ase no, ayɛ sɛ ɔfa ɛsɛn ne amanneɛ mu ansa ɔba bɛpie kurom hɔ. Te sɛ nea ɔbɛhu n'adamfo no. Ɛne sɛ wo yɔnko ni deɛ ne ma memboa no, anaasɛ ma menyɛ biribi. Okay. Na nka ɛmboa no kwan bi so ɛ. Mm-hmm. Nso Ɔbaa pa lala deɛ ɔse dabi da me mpene so. Na wo nyɛ sure sɛ hɔ no mogya na ɛkasaeɛ? Yɛse blood is thicker than water. Very thick. Hwɛ the way a na eh eh Young Shin ne ba no, sɛ maame no ɔnim sɛ ne nana ne abɔfra no but yɛse mogya kasa. Wo nyɛ sure sɛ ɛyɛ mogya no na na saa connection no that time no na ɛyɛ adwuma. So wakɔyɛ baatan o, ana ɔbaatan nso na ɔnim deɛ ne mma bɛdie? Ɔbaatan deɛ abadaeɛ na ɔwɔ no, ɔhu akwadaa no na me meyɛ sure sɛ biribi na ɛtɔɔ no so sɛ ah sɛnea woka no blood is thicker than water, definitely ɔhuu no na ɔse Sɛ ɔnyɛ me ne no mpo anaasɛ ɔnyɛ obi a minim no mpo a, ma memboa no kwan bi so. So Lala mma ne ho kwan mpo ma no mmisa question a ɛwɔ sɛ ommisa no? Kyerɛ sɛ, ɛyɛ no ya. Lala nana no, n'ani bere no nti no, ɔmpɛ sɛ aberewa no mpo bɛbɛn saa akwadaa no. Na ɛkɔbɛn no ɔka sɛ, sɛ na ɔkaa sɛ, Ei, akwadaa yi deɛ, ne ho ɔfɛ o. Mmerewa deɛ, nkwadaa ho yɛ wɔn anika. Ohuu no naa no, anka obetumi mpo aka sɛ, Wonni baabi kyɛ anaasɛ wonni obi a ɔboa wo mpo a, ma memboa wo, ma mente wo nka me nana yi ho ɛ, na me ba nni hɔ. Ɔmpɛ sɛ saa besi. Ɔkyena nko no, aberewa yi kɔhwehwɛ mu a na ohu sɛ ne nana a, na ɔyɛ no den. Dabi, dabi, Laleh mma ho kwan. Mede saa ɛkwɛsti yi ara mu ɛrefa yɛn daa daa asetena mu. Sɛ ɔbarima bi akɔ baabi akɔyɛ adwuma na wakɔyɛ passion bi na ɔne ɔbaa bi anyem. Wo na mɛbisa saa kwɛsti no nti tie me yie. Mmarima no, mmarima no mo ha adwene paa. Wahu, na wakɔbɔ passion bi na ɔbaa no afa yafunu. Ebia na barima no koraa wokora wonnim sɛ ɔbaa no afa yafunu na wode wagya no hɔ na wokɔ. Nnipa no awo o, wonnim da. But one day one day wobɛtumi akɔ baabi na wakɔhyia abɔfra no na biribi ɛkasa kyerɛ mo. Ɛbɛma no a mo fili saa deɛ no. Although wonya ne obi anwoo saa but woyɛ bɛrima yi deɛ wonim. Woyɛ mbɛ so papa. Mhm. Na wampo hwɛ kae dɛ akɔyɛ obi adi bɔne bi, ɛnyɛ ɛdi obi bɔne na ɛkɔhyɛ bi. Na wei a ɛnyɛ obi anyinsɛn, especially mpo sɛ nyimpa no bɔ saa kaa kyerɛ dɛ nyinsɛn, ɛnyɛ ne nyinsɛn na saa ngye a. Na mpo firi mu a na saa ɛkɔhyɛ no baabi a, mhm. oh, woyɛ mbɛ so. wo yam bɛhyew paa wo yam bɛhyew but afei ɔba nam a ne nhuma bɛyɛ wo ho ade le boguan na wo kasa mbɔ ase sa eh baby i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry na kasa hu na start na le start na na le kaka wo hyɛ eh sonje maame a em sɛ maame no ɔno ankasa no wadan abatayɛ adi eti ne so bɛnyin akyɛ sɛ ɔwɔ that passion no ɛmɛ nipa Wate aseɛ? Enti ohuu Sung Ji no sɛ eh, ne ho yɛ ne mmɔbɔ kakra because looking at her situation at that time no, ɔbaatan weather ne wo ba kura no ne dressing bi ne the way a na wayɛ ne ho no, ɛm sɛ na nka ɔ expect biribi afiri Lala hɔ. Okay, sɛ nipa no wonim no dada, na adɛn nti na woma yɛ mmoa no? Ɛhɔ no, maame no, ne nneyɛɛ ne ne attitude bi no a ɔ show yɛ concern towards eh Jeongchin ne ne ba no, fa biribi kakra to hɔ ma me. ɛna abaatan ɔbaatan will always be ɔbaatan. yeah cause onim sɛnea wɔte. dabi nye ɔbaatan bi a na yɛ ɔbaatan ɔbaatan bi wɔ hɔ a wawo wakɔto ne ba twene bɔɔla so. ɔno nyɛ ɔbaatan. obi so awo dabi sɛ ɔbaatan bi ayɛ ɔbaatan. ɛnyɛ ɔbaatan ne nea wakyem awo o minim ɔbɛrima bi a ɔnkyem nwo da. yeah kyɛ sɛ ɔne obi mpo nyinsɛn da nanso mm-hmm. abada ɔwɔ ma nkurɔfoɔ mma ebi adɔpte nkurɔfoɔ ma ɔno ɔnwo da wɔn nyinaa yɛ abaatan mm-hmm. ɔbaatan no de ohu sɛ obi kɔ situation bi a na atebea bi mu a Okay. Ɔt ɔwɔ te nka no sɛ ɛwɔ sɛ memboa no. Okay. Because onipa nua ne nipa. Na ɔbɛyɛ biara no eh, nipa na wobɛakɔ hyia ne baabi. Yeah. Because um, Lala eh, doko eh, Lala yi a. Yeah. serious mpɛ na sɛ serious mpɛ na sɛ mu no. Okay. Wakyema wo deɛ. Na so tumi sɛ ɔni te mama nipa. Ɔno ntumi mfrɛ ne baatan. Okay. Yɔnhyɛ maame ohun eh, nurse ni sɛ ɔwɔ situation no mu no n sɛ ɔyɛ baton a ɔwɔ tema ma nipa nti no ohu ne nan ɛka ne sɛ ɔmboa no cause lala bɛɛ kɛse na ɔ describe ɛɛ eh, sɛnea ɔko no si yɛ no ma me ne nim sɛ obi a wafa saa situation no biara no wabrɛ na wɔ sɛ ɔndi dɛ koraa no a ɔnya some kind of support bi wɔ abrabɔ wei mu nti ɔbɔta ne kɔmpɛ sɛ ɔmboa no nso lala ɛma ne ho kwan ɔn sɛ lala show attitude bi wɔ hɔ mhm. ɔbaatan papa bi ɛni hɔ ɔbɛyɛ saa Wɔhyɛ da tea abofra no sɛnea ɛbɛyɛ a abofra no besu na maame no aka sɛ, ok, me nana esu nti ɛne yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ no. Na kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ yɛnyae sɔnkye ayi eh, junction koraa ɛho asɛm mfiri hɔ. Ɛhɔ no, nti ɔbaatan bi betumi ahyɛ da. Right? Akɔyɛ sɛ ɔbaatan bi a ɔte asɔre dɛm na sɔfo pirikyi a ɔpɛ sɛ yɛpɔn ntɛm. Wɔti ne ba na ne bɛyɛ so keew, ɛkeew, ɛkeew. Na kyerɛ sɛ wɔde afa so na wɔyɛ dɛn? Na wɔde asɔre pie. Yɛwɔ abaatan bi wɔ hɔ saa. Ɔma ɔmo mma fa pain mu because of their selfish interest. Ɛnyɛ ɔbaatan nyina mpo na ɛte saa. Me nana first kettle a ɔnyaaeɛ, me maame na ɛde menaa no firi Accra. Na mennim sɛ na ɛyi su no nti, mekɔ sɔ sii so ara sɛ nsuo nnim mpo ɛno ara bɛhuru ɛbɛma me nsuo. Okay. Na unfortunately no, ɛkɔ blasteeɛ. Okay. Me, me, mekyi nhwɛ no kurom ha, manhu no sɛ okay. n'adamfo lee bi nkyɛn yeah. na mekɔhu no. Mekɔɔ yɛ gya wɔ relax sɛ ɔbɔ nkɔmmɔ. Ɔsɛ, ee, me nana yɛ aba deɛ, adeɛ asa me nkɔm. So dabi dabi deɛ, ɛnɛ deɛ kɔm nde me, bɔ nkɔmmɔ. Okay. Wɔyɛ deɛ, mesi dabi dabi ɛnsɔre. ɔnim deɛ wayɛ nti no ne yam mpo a anka wambɛto no mpo hɔ na nka wahu n'akyiri akwan tete ɔtii ne ba no deɛ obi a situation bi a bɛkɔ biara no wopɛ prevention wopɛ deɛ wobɛyɛ like ɛbɛkatakata so mhm. nti na ɔti ne ba no sɛ anka ne ba no nsu kɛse nti that time na ɔdwen sɛ eh, ɔyɛ ɔbatan a abɔfra no sua ɔde abɔfra no fa that pain no mu no ɛhɔ nom no woyɛ ɔbatan deɛ a ɛwɔ sɛ woyɛ abatanyɛ even at all sɛbi Woantena abɔfra no kɔn so anku no ama no anwu no deɛ, wawo no aba wiase no deɛ, ɛwɔ sɛ wonhwɛ no yie. But sɛ to the extent sɛ wo hurte abɔfra no, woyɛ barima a, woanka abɛyɛ saa? Oh, me yɛ ɔbɛnyini mpo, dɛm adeɛ menyɛ. Ɔbo? Oh, menyɛ.
Hwɛ o, ɔhu, nti hwɛ o, ah, nti ma wo de, ma me soma. Hwɛ o, wala hwɛ adeɛ a gay yɛ ɔyɛ yi. Ɛyɛ lala no.
Lala yɛ ɔyɛ yi.
Lala yi deɛ, wopɛ, wopɛ n'asɛm. Ah, ah. mele gɛ yɛ o mele me deɛ na nka ma ta ne suma mele deɛ oh. me bɛ na sɛm o ɛho hwɛ o hwɛ ade a gɛ yɛ o deɛ ihwɛ ade o yɛ ɛ ɔbaatan paa ɛhyɛ dɛ ti wo ba nti dɛm ade yɛ ɔyɛ yi mpa ɔwɔ ɔbɛyɛ atewe adwene bɛ na ɔbɔ wo tirim ehu na gɛ yɛ ɔbɛyi fa gɛ yɛ mele ɔbɛyi fa nti na me yi ne ka no because ade ɔyɛ ɛmi ɔbɛyi ne pɔ me nyɛ. okay Wobɔ afa ketseketse nkaa a ɔda wo nan do, sɔ no nkoto ne nan ho beebi dze wo mbɔhwer dɛ tsim, ma afei wɔagyae meow. Meow, na ɔda so tsim. Iyi hwɛ ayi, enye ɔbeefo bi ɛ. Ntsi mekɛlɛ ɔbeefo a metaa. Sɛ mekɛlɛ ayi again yɛ ɔbeefo a metaa. Ntsi na gay wɔ me yin nka no o. Ei! Ɔbeefo ankasa ankasa ankasa. Abusuafo, live TV na wɔde gu so a wɔrehwɛ no. Ɔsɛ nkɔmmɔ no the way a ayɛ hot no, nkɔmmɔ no ayɛ dɛ. Emu so ayɛ hye. Minim sɛ woataa mo kyukuu wɔ fie. Woayɛ wo fon no ready. Ɛnkyɛ, yebebue fon lines no na wode w'adwenkyerɛ aba, woate? Mepakyɛ wo, Fly in My Heart discussion a w'ani gu so a wohwɛ yi, ɛyɛ m'akoma mu nhwiren. Me, meyɛ a, meyɛ no nhwiren because m'akoma no ɛkasa, woate aseɛ? Ɔba pa, at what point ɛna obi bɛ hide ne i, ne yɔnko identity because of ɔno ankasa ne selfish interest nti? Yɛn adwuma mu mpo, ɛwɔ hɔ. nkɔsoɔ kakra a wobɛnya nti no, ɔkɔba no bɛtwitwa wo nantin saa sɛnea ɛbɛyɛ a wondu mpɛmpɛsoɔ bi apɛ sɛ wondu. Nti no, sɛnea Lala no ɔmpɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔndi ɔno nko ara ne dɛ no a ɔmpɛ sɛ nurse ba Yɔnhyen ba bɛdi bi no nti no, definitely ɔbɛhide akɔsi. Ɛna wonim sɛ bɔne nso nsuma. Bɔne nsuma. Deɛ ɔyɛ biara no ɛbɛda adi. Yes. Ɛna me ma advice a mɛtumi ama ɛtɛ ahwɛfoɔ ne sɛ, nea woyɛ biara no definitely. Ka kyerɛ wɔn, ka kyerɛ wɔn. Nyame bɛpa wo so ntoma.

sometimes you just need a recommendation a ɛbɛma wo success bi apue just sɛ obi bɛka sɛ oh she's good wode ma na ɔbɛyɛ ne yie kɛkɛ na wo nsoroma asan ne kɛkɛ o ɛnyɛ certificate ɛnyɛ hwee obi bɛka sɛ oh kɛse oh she's perfect for this job na ka wo nsoroma apue Nso sister, ɛnɛ Ghana ha, saa deɛ no, yɛka, yɛ, yɛ, yɛ, yɛde kɔ percentage a, sɛn na wɔ hɔ? Ɛndu ten percent mpo ɔbaa Ɛndu ten? Dabi, dabi, Oh, dabi. meka so bɛka sɛ eighty. Hwɛ, anka mewɔ ɛne ɔwɔ deɛ anka ɛwɔ yɛn. Yeah. Nanso, menim osikani bi a ne nua abu ada. Okay. Ɔma no, ɔbɛhyɛ ne dwa kakraa bi na ɛbɛtu mpɔn ama yɛaka sɛ osikani nua yi nso ayɛ sikani no, ɛyɛ ne ya. Ɔnyɛ saa deɛ no. Ɔpɛ sɛ da bia ɔba a ɔno yɛmfrɛ no like yɛfrɛ meeting a, Yeah. ɔno nko a yɛntwɛn no, Boss bra panyin na ɛwɔ sika. Okay. Sɛ bra panyin anka bi a, Yeah. ɛnkɔ so. Ɛno nko a na wɔpɛ o. Yeah. Enti ɔ, ɔ, ɔmpene ma eh, Lala, eh, Lala mpene ma nɛɛseni Ah, aberewa yi Yɔkye. nkɔhu no. Yeah.

ɔnyɛ kyɛ sɛ ɔnyɛ no ɔkyena nko na ɛkɔ so ɛkɔ so papapapa yɛn nnwuma mu kura titiriw mhm. obi ɛɛ ɛtɔ da bi a wopɛ promotion ketewa bi o boss no wafiri hɔ nanso reference a wa make mpo wɔ o cv so na yɛbɛfrɛ no mpo ɔbɛpeke mpo kɛkɛ aka sɛ o oh, ɔba kɔkɔ mi nim no ɔyɛ ade. Oh. sɛ bia na kwan afa so gya adwuma no so nyɛ kwan papa anyɛ kwan papa no onimu mmɔdenbɔ onimu mmɔdenbɔ onim sɛ ɛtɔ da bi a yɛntua wo ka bi So de bia biribi na nkɔ yie bia wo relocate wontumi mbɔ saa lɔre fare ka no nkɔ mba ne nti ɛwɔ sɛ wongyae woanya adwuma bi a ɛbɛn wo area mu hɔ nti wopɛ sɛ wonyɛ kyɛ sɛ just picking up the call no ɔnyɛ na ɔkyena nko ɔba kɔkɔ nso nkɔtɔ kaa foforɔ ɔnkɔ nkɔdi yie yɛfiri nkɔ bɛka sɛ o patwa mr wei na mene ne ka sɛ o mpakyɛ dɛ bi a wrong number frɛ different number wae wɔnyɛ ahoɔyie a pɛ sɛ menkum nya ɛne ɛku lala na ɛbɛku no nso pɛɛ Ewiase deɛ yɛse ayi, bɔne akatua ne owuo, na Onyankopɔn no adomakyɛdeɛ ne dɛn? Ɛne daa nkwa.
Bra, woangye so bi a, adɛn wonkɔ asɔre? Wokɔ asɔre? Na me Lala ne ho yɛ me ahi nti, ne Lala ne ho abu fu na meteteɛ o. Menim panyin bi, ɔse sɛ obi yɛ w'akoa, w'akoa a wo ne no te, sɛ woma akoa no bɛyɛ ɔdefoɔ a, hwan na wobɛfrɛ no sɛ ɔyɛ w'akoa? Wate aseɛ? Sɛ obi yɛ w'akoa, sɛsi a wote wei, na wɔ maid, sɛsi a wote w'abɔfra yi a wokyɛ n'adwuma yi, na ɔyɛ w'akoraa, na wobɛma w'akoa, woda ayi, ɛka no sɛ tundra mu, na woma w'akoraa no nso bɛda tundra mu a, hwan na ɛbɛhoro ne yɔnko tundra? Benyin bi na ɛkaa saa asɛm no, but ɛnyɛ. Ewiase deɛ, yɛsɛ nam ahoma so. Yɛnam dua so na homa du soro. Enti ne kwan sɛ woka sɛ obi yiedie bi a ɔbɛnya ebi ɔbɛba bɛboro so nti, woka ne n'ayie ayɛ dɛn ahye. Hwɛ, mepɛ sɛ wode afutuo ma wo kuromfoɔ na ɛnna wɔfrɛ me no. Sɛ obi wɔ saa suban no a, ɔnyae. Ka kyerɛ wɔn. Me nuanom ei.
Ka kyerɛ wɔn.
Me nuanom.
Aha, ka kyerɛ kamera no. Menye mo rekasa kyerɛ mo dɛ. Aha. Hwɛ, Mo na Mfantefoe guamuafo, munnye asonɛ mu ntie. Minyi mo kasakyɛ mu pɛ dɛ ahu dɛ lɛ no suban yɛ ɔle yie. Sɛ biribi hyɛ wo mu ɛ, mele gyaa no anyɛ tɛ atase. Wahu, sɛ wiase te na ma w'anyi bere adze na sɛ anndwen obi ho na da biara w'ankotsee dwen wo yefun ho a, dɛ ɔwo ma obedzi nkotsee na ohia wo ɛ, ɔmmbɔ wo o. Na edziban dɛ mpo, ne dɛ da ahe? nkyɛɛte ase. Ntsi sɛ leyɛ na leyɛ biribi a, mammfa ho dɛ wɔse mpanyimfo na woebubua bi dɛ obi nnyim ɔberempɔn n'ahyɛse. Ntsi sɛ ndɛ yi nna ehu no dɛm a, ɔtsen a, obotum asesa. Nyankopɔn na ɔbɔɔ wiadze o, ɔno na onyim adze a oye. Ɔda ase, ɔhwehwɛ obiara so ne mbra dze ma no, dɛ dɛm mber yi ɔsõ a, ɔwɔ bedi yie, that time no ne mber no ɔnnsõ ɛ. Ntsi na wɔabɛyɛ akowaa no a ɔhyɛ ɔwo ase no. Dza dase, ntsi onyimpa no a ɔyɛ akoa no a ɔhyɛ wo ase sesei a, eyɛ w'adwen dɛ dɛm ara na ɔbɛyɛ dɛ kosi ewiei? Ɔnnyɛ dɛm ara nnkosi ewiei o! Nyankopɔn ɔahyehyɛ mber papa bi ɔdze ama no, na dɛm mber no tam no nnsoe, ntsi na ɔabɛyɛ akoa wɔ wo ne ase no, na sɛ dɛm tam no ɔso a, obopue dɛ mframa. Medase. Dza dase. Medase. Afotu yi a me nua yi dze rema yɛahwɛfo yi, ama me werɛ ahow kakra paa because ne Mfantse no a wɔka no, minyim sɛ wɔakae panyin kɛseɛ bi a na ɔka saa Mfantse no bi a na ɔde tu me no mmienu fo a ɛnnɛ ɔnka ateasefoɔ ho bio. Mepɛ akyɛw sɛ wakae no. Hmm? Yɛn nyinaa former president Atta Mills de bia na ɔtu yɛ fo wɔ saa Mfantse kasa yi mu. Mepɛ akyɛw, yɛrekɔ akɔgye aboafoɔ nkratoɔ. de aba. Ɛyɛ asɛm sɛ bɛ, me nuabarima atuufo bebree, mɛnyɛ pɛsɛmenkominya, woate? Sɛ wodi bi a, ma obi ndi bi. Yɛse adidi daa na eyɛ, ɛnyɛ adidi prɛko. Mekɔ commercial break, meba sesia.
nso bi wonim sɛ ne kunu no nso agya ne agya no na nka hɔ na ɔsɛ ɔhu sɛ daabi biribi nkɔ yie wahu nanso ɔno wafa ne fɔn fram sɛ o biribi abɛtumi asi ebi a ne kunu no ɛna ɛma alala no nyaa kwan kaa sɛ o ɔbɛrima no ɛhɔ na na atɔ no so te ɔsɛ ɔn make some lie bi cover up o ɔbɛrima no ma sɛn hu no ɛɛ ɛko no akyi no ɛko nso nipa mpempem awuwu mu no ɛko no akyi no ɛɛ mesɛn hyia abɛrima no na Ɔse ɛɛ nyɛ hwee na ɔde kyɛw pa ne su. Bɛɛma a wabow ɛɛ ɛɛ yɔnhyen wo bɛhuu sɛ yɛ yɛ pia ne hwe hɔ a wo kum yɛ mmɔ twete mu wɔ fam osee no bɛɛma na ɔse ɔde su ɛne yaw na bɛn nti mɛɛ ne dɛn ɛwɔ ɛwɔ sɛ megye ne saa. Wo hwɛ nip wo wo hu ɛkyerɛ bɛ hu sɛ obi redi atoro akyerɛ ɔredi akɔhwie. Ɔdi akɔhwie. Nanso na wafa no fomfram. Ɛɛ Lala ka kyerɛ ɛɛ yɔnhyen ka kyerɛ Lala sɛ ɔpɛ sɛ ɔnkɔ hu ɛɛ maame no. Ɔn sɛ ɛɛ ɛɛ Lala ka kyerɛ yɔnhyen sɛ. Sesei koraa wokɔ na sɛ wokɔhwehwɛ Sonjay maame koraa a, woyɛ sure sɛ wɔbɛgye wo atom deɛ. Ɛhɔ no na ɛyɛ ne self interest bi nti na na ɔka saa no anaasɛ dɛn? Oh, na ɔnkɔte ne to.
Ɔno ara na ɔmpɛ sɛ ɔbɛba hɔ o. Ne yam koraa na anka ɛɛ yɔnhye ne ne ba yi kura awu afi wiase no. Ɔm, ɔmma wo kwan na bra, ɔn encourage wo sɛ bra. Na woba na abɛte ne to a na ɔyɛ ne den. Kyerɛ sɛ, ne yam mpo de, anka Yɔnhye ayera afi saa kuro no korɔte no so koraa dedaada. Nti Yɔnhye no, n'ano, n'ano kasa. Me deɛ, me tiri mu anka ɔnyɛ dinn. Ok, seesei a wo se woahu wo kunu, wo ne w'ase na ɛte. Me nso mekɔ hwehwɛ me deɛ, n'ano no a ɔnka ntom wɔ kaa no mu, nse asan bɛdi ne nya wɔ ha. Anka ɔnyɛ dinn. Na deɛ kɔ, sɛdeɛ da biara mese, sɛ, sɛ woambue w'ano anka biribi, ɔbonsam mpo, ɔnhu wo tirim asɛm. Wambien, obiee n'ano kaeɛ no, wasɛm ne tirim asɛm wɔ hɔ biom. Nti ɛhɔ no ɔsan bɛko atia no wɔ n'ano asɛm nti, n'ano a wanka ampa ado nti no. Ɔn saa asɛm di ne nya. Okay, at what point in time na obi bɛgya ne ba? Ne ba ketekete ŋaaŋaaŋaa o, wo Yɔnhye yi koraa no, nka wonhyɛ da nnim Lala saa. It was just a coincidence bi na wode huu no. Woatumi agyaa wo ba ama no. Nti ɔbaatan bi bɛtumi ayɛ saa? Sɛ obi a wonni wonhyɛ da nnim no biaa saa na just ayi bi kɛkɛ na mohu mo ho na wagya wo ba ketewa de ama no ɛnɛ nkurɔfoɔ de nkurɔfoɔ mma adwane hospital wobɛsu oh madam oh wobɛyi oh how ɛnɛ maame ngye no nkura wo kakra yi hwa na wɔde no adwane nti woyɛ ɔbaatan a fa vutuo to hɔ ɛma ahwɛfoɔ abaatan wobɛgyaa wo ba ama obi a wonni mu mele sɛ ne na meka bi na mesan atɔ mo do mele ndɛ mmiri a yɛwɔ mi so nyimpa bi lebɔ wo hwɛ To wo bo ase. Nyɛ dɛ ɔsɔree ara bɛ na egye no. To wo bo ase. Nyankopɔn le yɛanyɛ papa. Dzi nkan ma no nsu na ɔnnom, ma no egua na ɔntsena ase, na bisa no beebi a ofi nam. Tat ase ansaana edze wo ba da ama no, na ɔahwɛ gei, edze wo ba edze ama no. Tat ase, onyimpa yi na lɛ mu mpo yi, nnhyɛ da nnyi me. Na dze wo bɛgya ama ni taata se. Ntsi me nuanom ei, me le si siɛlɛ ho bue w'enyimba mu hwoo fa to hɔ dɛ light TV na light no nhyerɛn wɔ w'enyimba mu taata se. Hwɛ, na nse yei, na nse yɛ nkyɛr koraa o, circle, maame bi ɔwo ntafoɔ, ntafoɔ bobɔ no do, ɛna abɔfra baako bi ha no, ɛna maame bi se oh, sister, oh, ma mensɔ baako mu ma wo, oh, wo dɛ tena ase koraa na mempɛ fufuo, ɔtɔ fufuo san ma maame no di pii so, wɔnim sɛ wɔnya obi a, wɔnya ne boafoɔ. ɛna ɔde ne ba baako maa no kutaeɛ hrom ɔde akora ne kɔ ɛti woyɛ ɔba sɛn na sɛ wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ woma w'ani da hɔ ɛwɔ saa kwan no so nkurɔfoɔ de nkurɔfoɔ mma ɛredwane ɔba na ɔde ne dwane yɛ sɛ ɔde ne kɔ tete no ɔde ne kɔ yɛ aduro ɛne kɔtɔn no ama obi ɛti ɛwɔ sɛ woma w'ani da asɔre mu, hospital, adwuma mu, baabi a wobɛ find yourself bia, oh sister, oh ma menkura ne ma o, mepa kyɛw, ma w'ani na hɔ, nnipa papa wɔ hɔ, but baabi a Nyankopɔn bɔ n'apɛsie no, na ɔsasa bonsam, hmm? ɔno nso so ɔtoto ne yɛn, kɔɔbi no kura deɛ ɛne ntaa mmɔ, kakoo no, dabi dabi, ɔno mmɔ, bi ade na ɛka yi, kakoo no, kakoo, kɔɔbi, dabi, wɔfa no mɔmɔ, mɔmɔ, kakoo no mɔ, wɔfa no mɔmɔ, Mɔmɔ na ɔbɔn ɔno wotum hata na ayi wotum ɔda hɔ kakra a na ɛlɛ olutɛ olutu ahu mɔmɔ no de hɔ na ɔhuhul ɔnankasa ɔhuhul na nsu bi a bɛtɛm ɔna ɔfa no mɔmɔ ɔbɔn a mɛn yɛ akɔre koraa. Eti a a a wohwɛ yɛn dada setena mu a sɛ ɛnɛ nkurɔfoɔ gyaagyaa wɔn mma ma nkurɔfoɔ yi even yɛ sukuu mu koraa no ɔba ketekete ketekete. Ɛnna adwuma ne adeade nti berɛ nni hɔ na wode ɔba no akɔto sukuu mu crèche sɛ obi nhwɛ ɔba ma wo abɔfra bɛyɛ eight months na wode no akɔma ɛkwan bɛn so yɛnim sɛ eh, eh, sometimes you don't have a choice ɛwɔ sɛ wɔmfa abɔfra no nkɔ mepɛ sɛ wɔmfa afutuo ma yɛhwɛfoɔ ɔmo a sɛ bi nkurɔfoɔ de ɔmo ma ɛbrɛ ɔmo sɛ ɔmo nhwɛ ɔmo ɛma ɔmo because nyɛ firi yɛtua wɔ ka ɛdeɛ bɛn ɔdɔ ne akoma na ɛwɔ sɛ ɔmo nya ɛde hwɛ saa mmɔfra no Fa afotuo ma wɔn ma me. Okay, um, nyinsɛn mu nsɛnsɛm ne awoɔ. Ɔdɔ ɛnyɛ easy. Sɛ nyame yɛ wadom na sɛ otwa saa nine months yi wie a mepa wo kyɛw ma w'ani nkɔ ɔba no ho. Sɛ watumi asoa wo dwoodwoodwo a, na kyerɛ sɛ ɔde wobɛtwa asi. Ɛnya afei na yɛnka sɛ ma momfa mo nkɔ sukuu, krɛkye ne nursery ne nɔɔma nɔɔma no, momfa mo nkɔ. Mese na ɛnsɛ abayewa bi wawo wɔ yɛ hɔ na gya obi ate n'ama no. Akwadaa no ba obesu saa ne maame ni nim saa na na krɛkye na ɔde ne kɔ no yɛn ti ani nhwɛ akwadaa no ɔmo abo akwadaa no ama kyɛ sɛ ne mu esi ne mu osu kura mpie nti wei na ɛɛ baako akwadaa baako da na ɔbɔ ne kɔn ho na ohun na ɔka sɛ akwadaa wei na yɛ madam bo no no ɛna ɔno ade n'ani toto fam ara na ɔhwehwɛ mu ko hu sɛ saa kyɛ sɛ sɛ ne yɛ bo ne ba no abɔfra ketewa ɛwɔ bɛɛ yɛn fa ne sɛ wɔn yɛ bɛɛ adwuma sɛm nti okay mi patro sɛ ɔbɔ dua mu ma mi wate.

deɛ ɔnti ɛba no ɛde no kɔtoo baabi, na ɛnni kwan sɛ ɔyɛ saa. Na sɛ wonyɛ obi a woyɛ abadaeɛ a, ɛnna wobɛtumi ayɛ saa ade no a ɔyɛeɛ no. Ɛsiane sɛ saa adeɛ wei na ɛrekɔ so wɔ wiase no afa no, nnipa bebree na ɛnam saa kwan no so tam amanfoɔ mma sɛ ɔnnwene ne yɔnko ho sɛ tebea a ebia nipa no bɛtumi akɔ mu no bɛtumi aha adwene. Enti wɔtumi kɔfa obi ba de kɔma obi papa no kɔdi yaw ne abɛbrɛsɛ no.

One five nine zero one eight mo a ɛnnɛ na mo astate a mo hyɛ no number no na ma to ama mo no mo so mo frɛ na mo fa mo adwenkyerɛ mmra asɛm a na yɛn nua ɛka no sometimes a na adwuma yɛde adwuma adwuma adwuma but yɛn maame no mo wo yɛ no wo tumi tena fie a na wa fu abɔdwesɛ ansa na yɛde wakɔ to school mu ebi wa sometimes two years three years ansa na yɛde wakɔ school me patro me ba obi aba homa no so me patro di ni ba bi akasa free
Pakyɛ odin ne sɛe?
Mekasa firi Ashaiman na mepɛ sɛ mekasa ɛfa lala adeɛ a wɔyɛ no ho. Okay. Esiane sɛ ewiase yɛte finhim adeɛ wei ɛkɔ soro soro. Sɛ adeɛ ani wɔ wo wode wo pɛ ɛfa a. Ɛyɛ a na adeɛ saa nsunsuansoɔ no a ɛba ɔsɛeɛ yi bebrebe, enti sɛ adɛfoɔ no bɛhwɛ na wɔapae mu aba a, ɛbɛtumi, wohu sɛ ɛbɛtumi aboa. Kwansini a moyi yi deɛ, ɛyɛ adidam koraa.
Ɛyɛ adeɛ a ɛbɛtumi aboa yɛn. Enti no, asɛm a me deɛ mɛtumi aka ara ne sɛ, saa lala adeɛ a wɔyɛ no mmom deɛ, ɛmmoa no, ɛsiane sɛ. Wofrɛ wo yɔnko adeɛ ɛnni wo hɔ nom. Ɛnnɛ na ebi a wontwa so aba, ebia daakye bi mfirima bi na ɛbɛtwa so aba. Enti adeɛ bi a ɛbɛyɛ no wɔ wiase biara no, ɔwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛyɛ no yie, na daakye bi yɛantumi ankɔ daakye bi ankɔ ankɔba sɛ deɛ ɛma na ɛbɛbrɛ. Okay. Nti me kakra a mewɔ ka no. Mepakyɛw yɛdase paa na wadwenkyerɛ. W'asɛm a woka yi deɛ ɛyɛ nokorɛ turodoo. Maidfoɔ yi ne atikyafoɔ yi, wo a wɔboro mmɔfra yi. Ɔmo ba a ɔmo ntumi nka nti no, da biara na abɔfra no yare so, wonim deɛ ɛha no? Mepakyɛw wo a, ma bɛyɛ two years, fa n'ade no akɔ sukuu, wate? Wo ma no n'enyi no kwa no ho, ɔdɔ eh, ne nana, eh, na, na, ne nana no, na ɔsan dɔ eh, ma, eh, eh, ne, eh, ne ne ba ne yere no nso yeah. saa da ase ɛni ti na mama maame no watum wayi mm-hmm. dɛm ɔdɔ de but mehwɛ maame no so ban hu dɛ maame no ɔwɔ ɔwɔ tema ɔwɔ abatan dɔ ɔde ma ɔyimpɛ Ekɔhwehwɛ dɛ wi a osi kasa, abotar, dɛ wi a osi gya no ho, ehu dɛ maame no ɔwɔ abotar. Dɛm. Hwɛ, Lalla ka kyerɛɛ maid no a nna ɔwɔ fie hɔ no sɛ ɔmfa ɔnhwɛ ne ba no ma no na ɔreba. Ɛnna ogyaa abofra no hɔ na ɔde no maa maid no, ɛnna ɔkɔɔe. Lala no o, ɔkɔmfoɔ akɔ ayi ayi ɔdomfo kumfoɔ no, ne ba no wɔgya abɔfra no de no ama maid no sɛ ɔnhwɛ abɔfra no mma no na ɔreba. Akora ketekete o, akora wɔ sɛbi ɛwɔ sɛ wowɔ ne nkyɛn all the time na wo breastfeeding no no, wogya no ama obi sɛ ɔreba. Na that time na wogya no na ɔrekɔ no, sɛ nka ɔbaeɛ na nka abɔfra no so biribi ayɛ no a, nka ɔno so nka ɔno so bɛyɛ no dɛn? Ehu. Ma yɛ biribi ansa na yɛakɔ kɛse so. Bi, bi te dɛ. Na wode resi, rapid, Yeah. deɛ wopɛ sɛ woka nyina ka bom. Ehu dɛ, bi te dɛ ma yɛdi nkan yɛ, yɛ, yɛ, yɛ, yɛka no ahyɛse dɛ, ɔsɛ dɛ yetumi yɛhwɛ ɛ, onyimpa a ɔ, odzi kan ɔreba yɛ, ɔreba yɛ abrabɔ mu. Na Yeah. wɔ n'enyimpa yi mu yi, ɔda ase, sɛ e, e, nsuro adze mpo a, nka w'asew ne nkyɛn na aba. Beebi a ehyɛ no ankasa no, inya ahotɔ o, Yeah. ɔyɛ kokoasa na adwenbɔn na pɛtɛku na ɛ, nyɛmafu bi. Yanko daadaadoe. Yanko daadaadoe. na ayɛ wo ho nti na daa bɛbata hɔ tata ase hɔ na ahyɛ na mpo woyɛ mu wakoma mpo ntɔ yam because of girl no nti wakoma mpo ntɔ yam na si a gye a ɔba de no ama eh, maid dɛ ɔnhwɛ na leba na sɛ mpo baa na sɛ ɔno so ɔde no kɔ a nka bɛyɛ dɛ sɛdeɛ na nka wagye n'ani so. because ebi mpo a maame mpo ɔpɛ w'asɛm yɛ abɔfra nti na ɔde pɛ w'asɛm wɔ. ae na abɔfra no nni hɔ biem a sɛ asa na asa mebɛyi wanwa wo na na wɔgye wo kora ntena fie hɔ na asɛm de n'asɛm na na aka mepa kyɛ kɛse yɛwie conclude ma yɛ wrap it up ma me waa biribi a pɛ sɛ woka fa saa asɛm bi aka ne yɛ nti. okay deɛ mɛtumi aka twa toa ne sɛ yɛhwɛ yɛn nkɔmmɔdidie mu yie paa. Yɛn yɛnhwɛ y'ayɔnkofa mu yie, nipa a yɛbɛka y'asɛm akyerɛ no, nipa a yɛbɛ yɛbɛbiebie yɛsum asɛm bi so akyerɛ no, yɛmma y'ahintasɛm ne yɛsum asɛm ɛnka yɛ tirim ne yɛkasa dodo. Ɛna ɛɛm bɔne nsuma, Yeah. nea ɔdwen sɛ wɔ yɛ sie biara no ɛnkyɛnkyɛ wɔ n'afe, Nyame bɛpa wo tontoma. Nti yɛnhwɛ yɛn nkɔmɔdidie ne y'anammɔn tuo mu yie, ne yɛnhwɛ ɔmo a yɛde yɛn mma gya ɔmo no nso yie, firi sɛ asase wei so no ɛnyɛ nea ɔdwen wo sie biara na ɔdɔ wo. Yɛne wo sere kwa. Why? Yɛne wo sere kwa. Na eh, Auntie Emilia Bobi ɔse KJT a wɔhɔ yi ɛhɔ ehu sin nwura mu. Hey. Nipa a wo ne ne di nkɔmɔ, nipa a wo ne ne yɛ adeɛ no, ne ho ehu sin nea ɔda nwura mu no. Saa. Deɛ mɛtumi aka no.
Okay, yɛda ase. Wama yɛ hit baako, punch line. Wɔse nipa bebrebe wɔ wura mu. Nipa bebrebe wɔ KJT ano. KJT a ɛho ehu sin nwura mu. Ɔmo wɔ ho kyɛn ewura mu. Hey, asɛm a wɔka yi deɛ, emu yɛ den. Nipa a ɛwɔ KJT a. Wɔn ho hu kyɛn nnipa a ɛwɔ wuram. Na kyerɛ sɛ kegye tia ɔha obi bɛwia wo fon. Hɛ, obi bɛtwe wo baage. Hɛ, obi bɛpaa w'ani so paa wo paa. Wɔba na ɔde kyɛnsee atwa wo. Ɔna ɛkorɔ no ɔnhyɛ w'anim. Woanhwɛ a kaa bi kura saa bɔ. Ɛhɔ hu ampa. Meda ase paa sɛ ɛnnɛ da yi nso woagye berɛ na wo ne yɛn ahwɛ Flower in My Heart. eh series discussion yi medase bebree yɛnim sɛ daa ne da ne da light tv deɛ mongyaa yɛn mu dabiara da na yɛso yɛngyaa mo mu dabiara da dabiara yɛde nneɛma papa nneɛma a adwen adwensakyera wɔ mu nneɛma a afutusɛm wɔ mu nneɛma a wode bɔ wo bra a wobɛtu mpɔn ɛno na daa ne da yɛde brɛ wo nti yɛyɛ mpere yɛn ho o ɛmfa nneɛma biara mmerɛ wo kɛkɛ mepakyɛ kɔso ara ne hwɛ Ɛnnɛ, ɛnnɛ deɛ yi sei, ah ɛnde, Nyankopɔn yɛ adom a Saturday, eh, omnibus, ɛno koraa na ɛyɛ dɛ no, wanya w'apeseɛ bi ne wo kontomire bi a watwie de ngo agu so na watete awe na wamen, anaasɛ wanya wo fufuo bi na wode wo light soup a prɛkɛsɛ da mu na wamen, three o, eh, one o'clock na watena ho na wahye omnibus no, three na wawie, wowie a wobɛtumi akɔ akɔyɛ nea wopɛ biara. Mepa kyɛw, hyɛ, sorry, time no yɛ three to six. anwummerɛ three to six na wahwɛ omni bus no ebia na week ɛɛ eh, week yi mu nyinaa ɔntumi anhwɛ ne yie ante aseɛ wei deɛ yɛyi ne nyinaa de agu hɔ ama wo